Gelek slav, dema û xêr bi li ser ekranên navenda Kurdî ya lêkolînan em wesla dikin derbarê êrîşên dewleta Tirk li ser binsaziya Rojavayê Kurdistanê em ê biaxivin. Wek tê zanîn êrîşên dewleta Kurd dewleta Tirk li ser binsaziya herêmê ket hefteya duyemîn de Li gorî daxuyaniyê rayedarên dewleta Tirk got destpêkê digotin em ê binsaliya heremê têk bibin, mahf bikin ji holê rabikin ew êrîş berdewam dikin. Bi sedan noqteyên binsaziyê hatine mahfkirin heya niha. Çavkaniyên jiyanê em karin bêjin, stasyonê ê elektrîkê, ê avê, benzînxane rê nexweşxane her şêweyê jiyanê got tadêl jiyana insana dikin û derfetê jiyanê ji holê radikin hatine mahfkirin wek hedef hatine girtin. Derbarê vê mijarê de di mêvanê me hene birêz Fehîm Îşiq nivîskar û rojnamevan û hevalê me Nawaf Xelîl berpirsê navenda Kurdî li bo xwe me hûn her du bi xêr hatine. Spas spas erê bî kak. Mamosta Fehîm em ji cem te dest pê bikin. Ev êrîş ket hefteya duyemîn de wek tu jî dişopîne deqe bi deqe ji xwe binsaziya herêmê hedef tê girtin bi sedan noqte jî holê hatine rakirin. Armanc diyar e ku hewl didin herêmê hev li hev bikin têk bibin. Mirovên wir dijîn jî derdora çar pênc milyon insan ji holê ra bikin derbider bikin wan koçber bikin. Li gorî te çima ev êrîş bi vî şêweyî vê dijwariyê hate kirin û gelo îhtîmal heye ku dawî lê were kirin? Berê ez dest bi axaftina xwe bikim. Spasiya we dikim derfetek wisa da me û her wiha jî spasiya hemû temaşevanên ku niha li ser ekranên xwe me temaşe dikin spasiya wan jî dikim. Îro raportekî balkêş hebû di ajansa Hawarê de. Bi rastî jî bi sala ye em wê herêmê dişopîn hûn wek rojnamevan jî serî di bala min li ser wê herêmê ye bi taybet ji sala du hezar û yazdeh û heta nuha piştî bihara ereban xwe gihand Sûriye û Rojavayê Kurdistanê û piştî bi taybet şoreşa Rojavayê dewleta Tirk ji sala du hezar û sêzdeh û heta nuha êrîşê xwe qet ser Rojavayê Kurdistanê ranewestandiye û destpêkê di bi riya çeteyan piştî sala du hezar û pazdeh jî ku pêvajo xira kir jî rasterast bi xwe dest bi êrîşê xwe kiriye. Bi gor raporta ku li Hawer Newsê hatibû weşandin heta niha du hezar û sê sed însanên sivîl di van êrîşan de qetil kiriye. Li Rojavayê Kurdistanê du hezar û sê sed însan di van êrîşan de hatine qetilkirin bi destê dewleta Tirk ve. Tabî di pêvajoya çareserî de min got êrîşê xwe pêk daniyan. Wê demê jî armanc aşkere bû. Ew nedixwest Kurd li ser axekî xwe bi awayekî azad bi rê ve bibe. Yanî helwesta wî ya esasî ew bû ku pêşî li Kurda bigire ku Kurd li Rojhilata Navîn li ser bi hustek ax jî nikaribin xwe rê ve bibin. Ev ya ji xwe di hevdîtinên dema pêvajoyê jî eşkere bû, piştre hate eşkerekirin ku her carê ser Rojavayê e, gotin tê ser Rojavayê e, li wir Birêz Ocalan dibêje ku ew xeta sor e em di wî warî de qet e, bi rengekî jî tu tavîz nadin yanî li wir gere jiyanekî nû were damezrandin lê destpêkê de demek ew derfet tune bû Piranî Ceyşul Hur damezrandin. Hûn zanin bi navê Ceyşul Hur hêzekî çete damezrandin. Dûra ew nûsrayiyan ji Efrîqayê, Bakurê Efrîqayê kişandin wan derna. Hemû derdek bû. Dûre ji xwe DAIŞ bi xwe ket navê re. Yanî ez zêde dû dirêj nekim van tiştene. Lê ji vana hemû diyar bû ku Kurd nedixwestin sîstemekî li wir damezrînin. Lê piştî ku Kurd sîstema xwe li wir pêk anîn û berê ve vêya îlan kirin li Kobanî, li Efrînê, li Cizîrê kantonan piştî kantonan jî ji bo rêvebirina civakê peymanekî amade kirin. Bi gor wê peymanê jî hêzên xwe yên leşkerî çêkirin û dûre Ev sîstem tabî ne tena serê xwe em bêjin dewleta Tirk, hem Kurd in hem jî sîstemekî demokratîk li Rojhilata Navîn amade dikin û ser vê yekê jî hêzên Rojhilata Navîn jî, hêzên navnetewî jî çav li dewleta Tirk girtin. Êrîşên dagirkeriyê dan destpêkirin, Efrîn dagirkirin, Serêkanî û Girê Spî dagirkirin. Lê li hember van êrîşan dîsa jî pêşî li wê sîstemê nehat girtin. Berdêlên giran dan, lê dîsa jî binesaziyê xwe amade kirin, nexweşxaneyên xwe amade kirin, santralên xwe amade kirin, karxaneyên xwe çêkirin. Di wan karxaneyan de tiştê ku ji bo Rojavayê Kurdistanê pêwîst e Hemûyan amade kirin, yanî bi rengekî bi ser nigê xwe dikaribûn di wan rewşê zor de jiyana xwe birêve bibin. Îja ev êrîşên dûmahî jî bi vê yekê dest pê kir, yanî sedem in. Ew tiştê ku dibêjin hemû sedem in. Yanî di vê êrîşa dûmahiyê de jî hûn zanin, hemû temaşevan jî zane, çalakiya yekê cotmehê ya hêzên parastina gel kirin sedem. Hêzên parastina gel du gerîla li navenda Ankarayê û Wezareta Navxweyî dan û li wir çalakiyekî fedaiyane çêkirin. Piştî wê çalakiyê dîsa senaryo çêkirin ji xwe re gotin bi awayekî hewayî ji wir hatine gihîştine û nizanim çi kirine senaryo lê heta nuha jî ew senaryo bi çi awayê bingeh nekirine yanî tu delîla wî tune ye. Ti delîlek tune lê wê tişta kirin Sedem Hakan Fîdan bi xwe derket aşkere got em ê qetlîaman pêk bînin yanî tiştê ku Hakan Fîdan digot aşkere ev e çunkî digot hemû binesaziyên bin erdî û ser erdî hemû hedef in hemû armancin ji bo me. Ê bi wê armancê çi kirin? Bi wê armancê li nexweşxaneyan dan, li santralên karebayan elektrîkê dan, li karxaneyan dan, her wiha însanên sivîl ku li ser erdê xwe dixebitin di wana dan gelekî wan ji wan kuştin yanî tiştê ku fermî heta nuha hatiye ragihandin çil û heft sivîl di van êrîşan di jiyana xwe dest dane şehîd bûne û her wiha ji bilî wan jî em bêjin şehîdên Qesedê jî hene, şehîdên asayîşê jî hene û bi dehan birîndar hene û hemû awayan jî têk birine. Çima têk birine? Çimkî naxwazin li wir sîstemekî çêbe. Yek, ya duyemîn jî dixwazin gel bitirsînin da ku gel herem herêm vala bikir û bikaribin hêsatir li wan de ra bidin. Yanî feqet tiştê xuya dike ev e, dewleta Tirk dema vê êrîşa pêk anî dinya carekî din weka li Efrînê, weka li Girê Spî û Serê Kaniyê çav lê girtin. Yanî her çiqas bertek hatibin nîşandayîn jî Tirkiye eger îzna Îzna Amerîka bi taybet îzna Amerîka û Rûsya nevara yek balafirê xwe ne dikarîbû bixewir. Ê dewleta Tirk jî belê endamê NATOyê lê bi rengekê têkiliyê xwe li gel Rûsyayê jî heye û her du aliyên sereke yên cîhanê jî Vê fonksiyona dewleta Tirk dixwazin ji bo berjewendiyê xwe bi kar bînin û hin caran jî îznên bi vî rengî didin wê. Heta radeyekî wisa diyar e ku vê carê jî bi taybet Amerîka heta radeyekî îzna dewleta Tirk dayê. Bi vî awayî jî peyamên xwe her wiha didin rêvebirên herêmê jî yanî bi rengekî dixwazin wan teslîmî xwe bigirin. Yanî ne ku bi wan re heta niha em bêjin ji alî eskerî ve têkiliyê xwe xurt kirine, îtîfaqek danîne li hember DAIŞ'ê lê bi tu awayî heta niha em bêjin tu îtîfaqek siyasî çênekirine yan jî di peywendiyên siyasî de Tu gavek navêtini. Çima? Çunki ew sîstema ku li wir tê damezrandin bi rengekî ne dilê wan e jî. Wê li Rojhilata Navîn bibe mînakekî girîng. Naxwazim vê tişta jî pêk bê. Ji bo wê jî her carê ku li wir pêşketirek çêdibe, vê pêşketira bi riya dewleta Tirk, beriya wî jî bi riya çeteyên wekî DAIŞ'ê, wekî ew kardariyan, niha jî bi riya dewleta Tirk vî rengî îzin din û pêk dînin. Yanî qesda min ji vê yekê ew e, dewleta Tirk ne ku bi hêza xwe êrîşî wan derna dike, ne ku bi qeweta xwe êrîşî wan derna dike. Yanî bê bîra we yek balafirên bi çek yê bê mirov şandin ser herêmê ku ew jî li dewdora Amerîkayiyan kampa em bêjin baregeha Amerîkayiyan geriyan di wê saniyê de daxistin. Lê li hemberê wî çi bertekek tund jî nîşan neda. Ne dikarîbûn tiştek jî bêjin. Yanî wezareta derveyî welat ê Tirkiye Hakan Fidan Hindet Tund diaxiviya. Digo em ji aliyê sêyemîn re dibêjin bira li derdora baregehên YPG'ê nebin lê pişt re ku balafirê wan ji aliyê Amerîkayê ve hat daxistin dîsa beyanek dan Got, meseleyekî teknîkî em dikarin van meseleyan çareser bikin, ji bo wê yekê jî me hevdîtin pêk aniye, me gav avêtiye. Belê. Diyar e ku bi riya Amerîka vê tişta, vê îzna pêk anîne. Feqet wê heta ku bi vî rengî biçe, belkî pêşiyê de em dikarin ser vê yekê jî biaxivin. Bi rastî gelek mijarekî girîng ye. Ew mijara girîng jî bi miqata me ve jî girêdayî ye. Ji bo pêşeroja me jî gelek muhîm e. Belê gelek spas ji bo şîrovekirina te. Heval Nawaf, Mamosta Fehîm bi şêweyekî berfireh şîrove kir û gelek aliyên mijarê jî ronî kir. Heman pirsê ez dikarim ji te jî bikim yanî êrîş bi vê dijwariyê û eşkere daxuyanî berî êrîşê hedefgirtina sivîlan têkbirina binsaziya herêmê û yanî destûr wergirtin ji hêzên koalîsyonê serî de Amerîka yanî wek gotî lempa kesk ji bo wan vêketiye ji xwe dema dawîkirina êrîşê jî li gorî şîroveyên mamosta Fehîm nediyar e. Şev baş û ji bo te ji bo Mamoste Fehîm û kesê guhdar û temaşe dikin. Destpêkê dixwazim behsa salvegera dagirkirina serê Kaniyê bikim û piştî wê jî şehadeta Hevrîn Xelef seroka Partiya Sûriya ya Pêşerojê. berî dest pê bikin dest pê kirin gef gefa bixwin ji bo yî êrîşekê leh bikin berî çar sala di hezar û nozdeh de wek navbênkariyekê wek wesatetekê di navbera Hêzê Sûriye Demokratîk û Dewleta Tir de wî çavê nûnerê Emerîka James Jeffrey dikir. Gelek tişt gotin ji ber giqesedê dixwest bihanayê destê dewleta Tir derxe Gotin ku gerek hêzê qesebê yan YPG ser sinor nemîne ew yek hat qebûlkirin. Gotin gerek ew deverên ew xindeq bên rûxandin dîsa hat qebûlkirin. Gotin em dixwazin dewriyê hevbeş yê Amerîka û Tirka di hundirê Rojava dimeşin dîsa qesebê qebûlkir. Ji ber têgiştina kwîr ya fermandariya giştî ya Qesedê û Biyarê ve biriya xweser, zanibin ku dewleta Tirk li bana digere û dixwaze êrîş bike. Dema girê bi temamîtî li ber hat girtin, wî çaxî yanî ew tiştê di navbera Trump, Donald Trump serokê Amerîka berê û û Erdogan di çêbû te dî hîn ne diyar e. Ew û zavayê herdu aliya zavayê Trump, Jared Kushner û û yê Erdogan Mebestê Tariq di vê derbarê de ana gi kesê gi dixwazin bêjin wela bahane xistin destê Tirkî dê ji ber çalakiyekî li Enqerê hatî kirin. Çalakiyekî li deverekî ewlekarî hatî kirin û tevgerê tevgerê gotiye mekiriye Roja Yekşemê ye ne kesekî sivîl ew girtine ev ev di gor dafiyaniya fermî dibêjin yanî bêguman raya giştî jî ev şopan. Baş berî wê jî yek teqînekî terorîst terorcuyane Rehabî li li Teksîm çêbû wek tê bîra me teva. Jine girtin got navê Ehlal Beşîr e evaya YPG'yê ya Qesedeyê. Derket du birayê wê nav DAIŞ'ê de hatin kuştin. Derket nêrê wê hevjînê wê nav da yani zêdî carekê bi dawa eşar zewcî. Piştî wê Ehlan Beşîr nima xuya kir. Çûkî deke yê başê çil wê deke çêbibe wê bike bihane. Êgî nêzîkî meselê dibin bi şêweyekî serasera divê merov vê rastî bêje sed sal dewleta Tirk dijayetiya Kurda dike. Wabûna Kurda gef li ser xwe dibîne. Hikûmetê Tirkî bi du hev dij gava komar hat damezrandin û Peymana Lozyanê hat imzekirin û piştî wê wextê projeya çakkirin ya Islahê Şerq hat danîn ji wî çavî heta niha ev mesele dewam dike. Yanî wek nimûne bala xwe bidê ev mirov êgê e, hevrîn e, xeref şêyê xist e, ji bo êgê bi kurdî bi erebî nizanibin ew qatilê qatilê hevrîn xelef Erdogan dîtiye û dosya wî sicilî reşe dibêkiye ev ev malper ya televizyona El Hurreyê ya giş Kongresê Amerîkî tê fînanse kirin. Ne ne dezgehekî ragandina xwesere. Ev kesê de Erdogan pestî wî daye. Êg kes êg Silvî bi bi şervan yan jî ew karmenda tenduristiyê çîçe girgir. Ev jî ê pêşî Erdogan ew dîtiye û ê dijî ew jî Erdogan pestî wî dayê. Yanî ji xwe bala xwe bidê. Ev raportê Amnesty International in. Amnesty dibêje dibê delîlên sabit hene sûcê şer hatine kirin û gelek fir dijî dîsta jî tê gotin. Gelek rapor hene mero kar bê cildekî sax mero kar derxe li ser kiryar û hovitiyak bûye. Berî berî şerê Efrînê jî yan jî bibûrîn di. Dema şerê Efrînê di dîsa komîteya lê lêkolînê di parlemanê Almanî di got ew bihaneyê Tirkî ew bihaneyê Tirkî ti bingeha wa me çapemîna Tirkî jî nedît. Ez vê jî destnîşan bikim. Evê gidragandinê kar dikê wek wek yekî micrim wekî qatil êk ew jî derket di nava wa grûbê dide. Hatim Ebu Şekra êk hevrîn şehîd hevrîn şehîd xist di zanîngehê Tirkî de zengehê Bakurê Kurdistanê de xwendinê dike. Yanî niha di wê dikê ez hêvî dikim kesê pispor, kesê heqûqnas di wê dikê va kesê va qatil bişopîne. Li ser pirsê bibûrîn ji ber ez çûm ji ber salvegera dagirkirina Serê Kaniyê bû. Serê Kaniyê niha ji pêv pêncî kesê temel mezin lê nemayî ji Kurdan. Serê Kaniya bi Kurd û Ereb, Suryanî û Ermenî û Kurdê Êzdî û heta Çeçan Şeşanî ji wê dikê bûn. Pêncî Kurdê bi temel emir, temel mezin, xityarê Kurd heft Kesê Xristiyan lê mayê. Kurd wir nehiştine. Efrîn bi sed hezara koçber kirine. Newlo tenê berpirsê Partî Demokratî Kurdistanî PDKS di di ragandinê derketin gotin em karê xwe bi dizîr Efrînê dikirin. Nikarin wir Efrînê bînin. yani dijminayî ne dijminaya partiyekî rast e dijminaya part e, e, tevgera azadiyê de astek bilind deyî ji ber wêna xurt bîne û dijminaya HDP jî astek bilind deyî ji ber wan hêz dibînin lê di rastiya xwe de dijminaya her çar perçeyê Kurdistanê û destkeftiyê Kurda li hev de verê dike wextêkê dest pê kirin fêrbûna zimanê Kurdî li yaban li Japonya kir Tirkî protesto kir berî sed salî dewleta Tirk li cem Fransayê ke Sûrî dagir kiribû protesto kir ku grûbekî futbolê heye, ferîqekî futbolê heye li Şama, Şama paytext navê Kurdistanê. Yanî piştî vêna gişî mero behsa bana nake. bi gelekî vekirî dibêje ev ezmûneya Rojavayê Kurdistanê çêbûye em ê bi ser serê we birûxînin em derfetê nadin we û ev gotin Erdogan berî zêdî deh sala got tara got em hebûl nakin bakur ev dî çêbibe bakurê yanî ser mebestê başûrê Kurdistanê agi ser dibêjî bakurê Iraqê em qebûl nakin di bakur çêbibe Li başûrê Kurdistanê deh sala man ku eşîrin û êlin û daristan lê wan rakin taliya talî neçar bû. Li Rojavayê Kurdistanê jî ez bawer dikim piştî ev şerê di navbera Hemas û Îsraîl de guherteyê çêbibin wê wek hinek tiştin nîşanen û li hene Diyar dibe ke ew navbênkariya gihêvît kir ke Tirkî bike navbera Îsraîl û Hemas de diyar gelekî yanî wek wek dilê wan pêk nehatî. Ji bo wilo jî Erdogan jî dengê xwe bilind dike û Joe Biden jî wextê ke rewşa ewarte li Bakur Rojhilatê Sûrî yan li Sûrî elan kir got ku tiştê Tirkî dike gefê ser ewlekariya me çêdike. Yanî ev rastî gerek em pişt ber bi çav bikin û zanibin dijminayîkî stratejî li beramberî her çar pirçeyê Kurdistanê tê kirin ne tenê li hemberî yanî wela bahane dan dewleta tir. Ê hebûna te bihaneyî dewleta tir. Tirk hebûna te dibîne gef li ser hebûna xwe. Tê çawa xilas tê bêje ez nema tiştekî dikim, nema tiştekî dixwazim, nema tiştekî dibêjim bêguman kes dibe. Belê, gelek spas. Mamosta Fehîm, niha şert û mercên ê herêmê û ê nav netewî mesela şerê dawî ê li Îsraîlê êrîşên destpêkê li dijî sivîlên Îsraîlî û piştî wê êrîşên li dijî Xezayê. Niha ev hemû rûdanên ê hermî û nav netewî bûyerên ku diqewimin pişta dewleta Tirk û desthilatdariya AKP-MHP'ê xurt dikin ya na? Yanî çi çi Kurd Rojava dikarî çi sûdê ji van bûyera bigire ku karibe dawî li van êrîşa bîne? Ev pirsa yekê ya dida jî mesela te jî destpêkê de şîrove kir dûr e heval newab jî meselak dûr û dirêj e armanc ji horrakirina Kurdayî. Baş e, Kurd wê çawa karibin xwe biparêzin, wê çawa karibin berseva van êrîşên tilmekirin û jorrakirinê bidin. Bi rastî jî ev pirsekî girîng e. Di vê dûmahiyê de her kesên ku ji Kurd dilsoz tên pirsîn ev heyama ku em tê de ne gava şirove dike bal dikişînin yek tiştekî. Ez jî bi wê balkişandinê dixwazim bersîva pirsa te bidim, dibêjin ku ew heyama ku em niha tê de ne, ji her awayî re vekirî ye. Yanî em dikarin bi rastî jî destkeftiyên gelek mezin jî bi dest bixin û em dikarin bi têkçûnekî mezin re jî rûberû bibin. Tabî ev têkçûna mezin tena serê xwe ji ber rewşa Kurda nabêjim. Bi awayekî giştî li Rojhilata Navîn aloziyên pir mezin hene. Li Rojhilata Navîn bi rastî jî aloziyên pir mezin heye. Îja wek Bersîv pirsa te ya ewil. Niha Sisê Cotmehê de, Sisê yan ji Çarê Cotmehê bû tam nayê bîra min vê mehê, Hemas êrîşekî ser bi axên dagirkirî yên Fîlîstînê ku niha destê Îsraîl de ye pêk anî. Dûr e gelek dîmenên vê êrîşê hate parvekirin dîsa bi destê Hemasê. Çimkî ew êrîş pêk anîne û dîmen destê wan de ne, hemû dîman di medyaya civakî de hate parvekirin. û piştre ev dîmenana ji alî Îsraîl ve weka hêncetek hat dîtin û êrîşek ew jî ser bi Gazeyê ve anî. Niha tu gava dilê binerî, tu şirove bikî. Bi rastî jî gelek gelek şik di nav vî karî de tê dîtin. Niha derdikeve ortê ku dibêjin serokên Hamasê bi xwe jî ji çalakiyê hayîdar nibûn. Ew êrîş çawa pêk anîn anîne, bi çi rengî pêk anîn ne zaniyabûn, ew jî ji telewîzyonê bihîstin. Ê behs tê kirin ku li wir Îsraîl dewletekî gelek xurt û Emrîka jî piştgiriya wî dike û gelek îstixbarî ji alî îstixbarî ve xurt e û tedbîrên mezin mezin girtine lê tu lê dinerî ku Hamas hem ji bejayî hem ji hewayî hem jî ji behrê ve Her sê ji her sê ciya bi hev re êrîşekî pêk tîne. Û tu lê diderî ew dîmenên ku tên parvekirin de gelek însanên sivîl bi awayekî hovane hatine kuştin. Yanî bi rengekî mirov eger bi rastî lê binere wekî ku senaryoyekî hatiye amadekirin ku hemû cîhan ew qetlîamên ew êrîşên Hemasê bibîne û di ser de jî Gazze hemû ji binî ve rakin jî wê kesek dengê xwe dernexe. Ji xwe nuha jî tiştêk wisa derketî holê yanî piştî Amerîka û Îtalya û Brîtanya û Almanya û Fransa bi hev kirin û li Ewropayê jî li Amerîkayê jî di vî warî de yekdengiyekî navêna wan de derket holê Hemû jî ew êrîşên Hemasê nîşan didin û ser de jî tabî tiştekî din jî Hemasiyan hinik Hemasiyan bi awayekî spasiya Îranê jî kirin û hemû cîhan jî zanî yanî eger ew çek û cebilxaneyên ku Îran dide Hemasê li Rojhilata Navîn tune be van tiştena pêk nayê. Ku hevala em hemû bînin meydanê, diyar e dixwazin Rojhilata Navîn ew jî sîstema xwe qayîm bikin, bi gor wê sîstemê jî bi gor berjewendiyên xwe jî li wan dera hingavên nû bavêjin. Ê di vî warî de Îran jî ji bo wan armanca ewilîn e. Yanî heta ku Îran bi rengekî bêbandor nekin, nikarin siyaseta xwe li wan dera pêk bînin. Îja di vir de ê ku di van salên dumahiyê de li dijî dewletên Rojavayî û Amerîka ê ku zêdetir hewl dide yek ji wan jî Tirkiye ye. Tirkiye jî bi heman rengî ji bo berjewendiyê xwe û bi taybet jî ji bo tunekirina Kurdan çunkî dizane eger Rojhilata Navîn Kurd ser bi hustek axek destkeftiyên xwe mezin bikin û karibin xwe bi rê ve bibin, xetera herî mezin jî ji bo Bakurê Kurdistanê dibînin, çimkî Kurdê herî zêde li Bakurê Kurdistanê dijin. Bîst, bîst û pênc milyon Kurd hene. Ji bo wê yekê jî naxwazin li wan dera Kurd bi yek awayî, yek gavekî erênî ji bo pêşeroja xwe bavêjin. Belê niha çav bi rengekî li Başûrê Kurdistanê bi taybet li rêvebiriya Partî Demokratîk Kurdistan digrin, ama bawer bikin eger Tirk dewleta Tirk siberoj armancê xwe ji alî din ve pêk bîne wê pir êsanî berê xwe bide Partî Demokratîk Kurdistan jî. Birayê Newa Fikavkadin di vî warî de mînak dan yanî li Efrînê gelek waran di bi hev re ne lê li Efrînê dîsa jî nikarin xwe eşkere bikin çima? Çunkî dewleta Tirk, Îro ne tenê dijminê aliyekî tenê, dijminatiya hemû Kurdan dike çimkî naxwazin Kurd ser axekî bi rehatî bijîn. Îcar di vî warî de dewleta Tirk jî ji bo vê yekê li ziddî Amerîka û ziddî welatên Rojava gelek gavan avêt, gelek gavan avêt lê heta nuha çav li kiryarên wî girtin bi temamî nebe jî çav li kiryarê wî girtin. Çima? Ji ber ku naxwazin dewleta Tirk ji destê xwe birevînin, ji ber ku sibe roj eger li hember Îranê gavekî bavêjin, dewleta Tirk ji bo wan partnerekî gelek muhîm e. Û dewleta sêyemîn jî dewleta Qatar e. Dewleta Qatarê jî di vî warî de bi taybet ji bo piştgiriya Hemasê wek xeterek dibînin. Îja di vî warî de eger sibe roj, Luandera ser vê esasê guherînek pêk were yanî bi rengekî têkçûna Hamasê pêk were ev ya bi baweriya min di têkçûna dewleta Tirke jî. Her çiqas dewleta Tirk vê yekê qebûl neke jî axir piştgirêkî mezin ya Hamasê û wek çeteyên li Rojavayê Kurdistanê, wek çeteyên li gelek deverên din li Afrîkayê, li Azerbaycanê, li gelek deverên din ku dewleta Tirk bi kar tîne, Hamas jî di vî warî de piştgiriyekî gelek mezin ji dewleta Tirk kir. piştgiriyekî gelek mezin ji dewleta Tirk kir û tabî mantalîta olî ya akp û êwan jî nêzîkî hev e. Çimkî di siberoja AKP'ê de jî bi rengekî damezrandina Osmaniya nû heye. Bi taybet axên Rojava û Başûrê Kurdistanê û ser de jî Mûsul û hin heremên din li Sûriye bigire nav xwe û carekî din ji nû ve Osmanî li wan dera zindî bike û ser de jî Erdogan xwe wek xalîfe yan jî sîstema xilafetê carekî din şûn vebînin. Ji bo vê yekê jî hewl didin. Ev jî nêzîkbûnek di nav wan aliyên ku ji alî olî ve nêzî hev in yên Hemas û Daîş û nizanim ew çete û aliyên din ji ber vê yekê jî ew jî nêzîkatî nav hev de nîşan din. Ev jî bi rengekî ji alî Amerîka û dewletên rojavayî jî ji bo berjewendiyê wan nayê dîtin ama tabî vê rastiya jî em bibînin. Eger bi wan re bimeşin, eger bi wan re gavan bavêjin ew dijberiya vê êrkê nakin yanî derdê wan ne ew e ku li Rojhilata Navîn demokrasî pêkver e û her kes karibe bi awayekî azad bijî. Eger werbana li Rojavayê Kurdistanê di nav vî şerê giran de demokrasiya herî pêşketî ya Rojhilata Navîn tê damezrandin lê li hember wê yekê jî yek gavek êrenî nabêjin. Çima? Çunkî derdê wan ne demokrasî û azadiya herêmê ye. Derdê wan berjewendiyê wan e, berjewendiyê xwe jî ji bo pêk bînin çav li gelek tişta digirin. Ama di vî aloziyê de, di vî aloziyê de rewşa duyemîn ya girîng jî rewşa Kurda ye. Kurd dikarin ji vê derfetê îstîfadeyên mezin bikin. Bi rastî jî hêza Kurda heye. Dema Kurdistan Lozanê kirin çar perçe, çar leşkerên Kurda tunebû, çar dabançeyên Kurda tunebû, Kurd bi rêxistinî nebû. hezar û neh sed û bîst û çar de ew Kurdê ku karibe li hember kolonyalîstan rabe, li hember dewletên Rojava bertekan nîşan bide tune bû. Çend rewşenbîrên Kurd tenê bi nameyan bertekên xwe nîşan dabûn. Lê îro Kurd ne wisa ne. Kurd li Başûrê Kurdistanê xwedî sed hezar pêşmerge ne. Kurd li Rojavayê Kurdistanê sedî xwedî sed hezar şervan in. Kurd her wiha li Bakurê Kurdistanê ev îro çil sal e bi awayekî nedîtî, bi awayekî bê emsal şerekî pir mezin dibin, berdêlekî pir giran dane. Kurd îro li tevayê dinyayê bi milyonan dilxwaz û siyasetmedar û aktîvîst û dîplomat û zanyar û her cûre însanan ve tê temsîlkirin. Kurd divê gere ji vê yekê îstîfade bike. Ama di vî warî de tiştê herî xeter jî nakokiya navxwî ya Kurda ye. Mixabin di vî warî de hê jî gelek pirsgirêk hene. Li Başûrê Kurdistanê du partiyên sereke Yek Partî Demokratî Kurdistan û Yekîtî Nîştimanî Kurdistan navbera wan de pirsgirêke ye. Dewleta Tirk Partî Demokratî Kurdistan li hember PKK'ê bi rengekî bi kar tîne û her wiha navbêna pkk û Partî Demokratî Kurdistan de jî pirsgirêkên mezin heye. Li nav Rojavayê Kurdistanê bi xwe jî Em bêjin gelek car hewldan hat çêkirin ku hin aliyên ji hev cuda difikirin, yekdiyekî pêk bînin, bi rastî di vî warî de Mazlûm Abdî jî gavên girîng avêtin, lê mixabin heta nuha di wî warî de pêşketirek çênebû. Çima? Çimkî dewleta Tirk ji van yeka re jî pêşî lê girt. Îja eger Kurd van aloziya navxweyî ji holê ranekin, ji sûdwergirtina vê heyamê bi baş ve bibînin. Xetera herî mezin ev e. Divê di vî warî de bi rastî jî Kurd êdî helwestê xwe bi awayekî aşkere ji hemû cîhanê re rabigihînin û bi hev re rabigihînin. Yarî vê yeka me dema Kobanî dît. Belê, bêguman li Kobanî bi awayekî Kurd carekî gelek girîng çêbû hema her wiha Kurd li hemû cîhanê rabûn ser piya û bertekên xwe bi her cûreyê nîşan dan ya herî muhîm jî yekitiyekî mayînde nebî jî yekitiyekî demî di nav Kurda de hebû li hember çeteyên DAIŞ'ê yekdeng bû. Îro ew yekdengî tune ye. Eger li hember kiryarên dewleta Tirk yekdengiyek di nav Kurda de çêbe, Ew tiştekî ku ji bo Rojavayê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê tên kirin, li Başûrê Kurdistanê tê kirin, yekdengiyekî çêbe, bawer bikin derfet hemû vidleyê Kurda de were bikaranîn. Kurd wê karibin ji vê heyamê sûd werbigirin. Lê eger ew çênebe, dibe ku Kurd bi awayekî mezin jî wenda bikin. Yanî çimkî her tişt tena serê xwe ne hêzên bejayî ye belê hêzekî xurt ya Kurda heye feqet ew teknîka ku niha pêş ketî û destê dewletên dagirker de hene mixabin teknîkekî gelek bilînd e yanî di vî warî de Kurd dikarin belkî pêncî salê din jî şer bikin lê feqet wê Kurd nikaribin destkeftiyên xwe biparêzin. Kurd wê nikaribin destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê biparêzin. Kurd wê nikaribin destkeftiyên Başûrê Kurdistanê biparêzin. Kerkûk ji dest çûye, Efrîn ji dest çûye, Girê Spî û Serê Kalî ji dest çûyî hatine dagirkirin. Gerek Kurd ji bo vana dagirkirina ji holê rakin bixebitin. Eger Kurd di vî warî de pirsgirêkên xwe çareser nekin, wê sibe roj, Ji xeynî van bajarên dagirkirî gelek bajarên din ya dagirkirî jî biçin, her wiha li Bakurê Kurdistanê jî wê gelek destkeftiyên din jî ji dest Kurdan biçin. Ji bo wê yekê Kurd lazim e bi awayekî xurt, bi helwestekî nû li hember dagirkeriyê tev bigerin û li tevayê cîhanê jî bi warê dîplomasiyê de jî gere bi yekdengî tev bigerin ev jî muhîme bi qenaata min belê zor spas belê gelek spas ewa newaf heman heman pirs ji bo te jî mesela helwesta kurda yanî kurd jî ro pê vê wê têkevin pozisyona xwe parastinê êrîşkirinê Momosta Fehîm bi nav kir Divê Kurd herêmê xwe rizgar bikin. Yanî Efrîn, Serêkaniyê, Girê Spî, Kerkûk dagirkerî ne û Kurd şer li ser wan hat ferzkirin. Ew ê çawa karibin têkevin helwesta êrîşkirina yan jî rizgarkirin ne êrîşkirina rizgarkirina herêmên dagirkerî. Wek tedî şer çêbû û ser wan hat ferzkirin û heme êrîş teknîkî herî bilind ev dewletên dagirker pêk tînin. Bahoriya min de yek ji tiştê herî girîng ê çav li rê yê di li Bakurê Kurdistanê û Tirkî bê kirin amadekariyê bêhempa û ê deqeyekê jî rawestandin tê tine be Ji bo hilbijartinê Şaredariya Ged Adara di hezar û bîst û çar a bê çêbibe. Ji ber şaredarî bi taybet ew tiştê ku di hilbijartinê dawî diçûn di serencama şaştî û kêmaniyê çêbûn yanî ji aliyê rêvebiriya Partiya Çep Pêkes be yan jî HDP'ê be di encam de erê destkeftî hinek destkeftî mezin mane Lê çav li rê bû ew destkeftî hîn mezin bibin, berfirehtir bibin. Ji ber eniya parastina her sî perçeyê Kurdistanê de ew destkeftî yê bakur in. Yanî çin e şaredarî û parlamenter û her wiha saziyeke bakurê Kurdistanê di encama ked û xwîn û xwêdana ku hatiye rijandin bi taybet di va çil salê dawî de. Ji bo vê ne mijara me yê serekeyî lê Bi rastî ez hêvî dikim eg ji niha de bê rawestandin û bi şêweyên gelek cuda û bi alîkariya Kurdê li Ewropa û li hemû deverê diyê diyasporayê alîkariyê hemle bên kirin, ragandin bê amade kirin û xebatekî wek berê çawa mal bi mal dihat gerandin ew ew ew kar bibe ji ber HDP'ê ya partiya çepê kes Di wê astê de bi mumkin e yani ew tabloya siyasî ji wê bê guhertin. Tariq qe dixwazim vê bêjim. Wekî de. Anha em dizanin Hemas wextê enqilab kir, wextê derbe kir li Xezzayê endamê fetih kuştin. Ê tevgera rizgariya Filistîn, ê hevalê Yaser Arafat kuştin, ê derbder kirin, ê bi cilê xwe yî yani cilê xwe yî razanî ya cilê xwe yên dir lê daxilî reviyan ji ber ji ber wan a. Lê di vê êrîşê de û tu ji min re dît nava kurd e. Du alî ne, aliyekî rêxistina feth e û yani rêvebiriya Filistînî bi serokatiya Mahmud Abbas û alîkê din jî ji xwe Hamas desthilatdar devera ge niha şerê. Tevgê weke mamoste Fehîm got, rêvebirên Hemasî û derve jî haye wa jê tinebû ji ber di çarçoveya sirriyetê bêdengê êge ev mesele kirine Muhammed Dîf e berpirsê leşkerî û Yehya Sinwar êge berpirsê Hemas li li Xezayê ye. Lê wextê ev êrîş hat kirin belê deng tê?

tedbîrî ji lîberalê wa û ji kesê sîkularê wa, ilmaniyê wa û kesê heta tevgera Fetih yanî di alî bûn. Aliyên nicatperest û aliyên lîberal û gelek alî kêfxweşiyekî bêhempa destnîşan kirin li beramberî vê êrîşê, êrîşa Hemas li hemberî Îsraîlya. Aliyê di de rast e Rêvebiriya Filistînî li Ramallah Yani beravaniya Hamas nake lê dît derfeteke rastiya êşa gelê Filistînî jî bêje. Ji ber ev rastî jî heye. Îsraîl bi xwe peymaneke emze kirine ew wa peymana xwe jî qebûl nake. Peymana Oslo wek em dizanin berî sî salî hatiye emzekirin. Îsraîl bi xwe jî vê qebûl nake. Bêguman tevgera Hamas tevgerekî dijatiya gelê Kurd dike û Xalid Mishal wextê Tirkiyê Efrîn dagir kir Gelekê xweşiya xwe da xuya kirin ku ev vîn û vîna dîn û îradeya Tirkî dest nîşan dike. Mebestan pê di vê derbarê de em li tabloya têkiliyên Ereba û Filistîniya binan. Ê ê navxweyî hemû alî bi Hemas re sekinîn lê ev ê navxweyî bêjin. Ê pêr nesekinîn û kêfxweşiya xwe nekirin qet kesekî ne ku Hamas banê xis destê Îsraîl bû êrîş bike hemû tîrê wan hemû êrîşê wa li ser li ser Îsraîl in dewletê Ereba wekî nimûne bêjim Siûdiyê ge amadekarî dikir ji bo têkilîdna bera wê û Îsraîlî çêdibin û berî êrîşa li ser êrîşa Hamas dê kirin Tê gotin jî yek ji yek ji armancê wê ew têkiliyê tên amadekirin navbera Suudiye û Îsraîlî çêt bin yek ji armanca jî ew têkilî ji bê rawestandin bala xwe bidê dê. Suudiye endamê Hemas dixi zindanê de ji ber ji xwe xwan Mislîmîn li Suudiye û Misir û li Îmarat wek rexstinên terorîst wan derin endamê Hemas dixi zindanê de lê ana got em di vê kêlîkê de Ew ew pêvajoya dan û standê bi Îsraîlê min radostînin. Di vê kêlîkê di welatê Ereba tev hemû qelsbûn û lawazbûn û bêkêrbûn û nakokiyê dine va de ana gişt bêjin gerekî pirsgirêka Filistînî bê çareserkirin û aştiyekî mayînde bê dayîn û mafê gelê Filistîn di avakirina dewletekê de ser xaka berî pêncê Hizîrana hezar û neh sed û şêst û heft çê bibe. Ez vê dibêjim û dixwazim berê xwe bidim hêzê Kurdistanî teva. Destpêkê de dezgehê ragandinê yanî hêvî dikim ev bangewazî bigê hemlê hemleyekî çê dibin bên seknandin. Yani ev êrîşê gil ser heftê kirin ji aliyê ragandinê de. û bi taybet yani bêjin yani her siyêzê sereke tevgera azadiyê Parti Demokratê Kurdistanê gelek dezgehê hene û Yekîtî Nîştimanî Kurdistan ji ber gi destkeftî herin wê tev herin wê partî jî herin Başûrê Kurdistanê ew destkeftî ne ê Partî Demokratî Kurdistanê wêreke Yekîtî Nîştimanî Kurdistanê tenê Başûrê Kurdistanê bi tiştê heye destkeftî ji bo hersê perçê Kurdistanê ji bo hemû gelê Kurd e Rojavayê Kurdistanê jî destkev tij bo gelê Kurd û Ereb û Suryanî û PKK'ê din in û destkev tij bo hersî pirçeyê Kurdistanê din in. Wextê Erdogan gef xwarin piştî referandûmê û sînor girtin hemû rayedarên Rojava derketin gotin sînorê me vekirîne. Em gore ne, em birayê we ne. Wextê pêwîst kir YPG û YPJ berê xwe dan Şingalê û bi seda şehîd kirin û ew koridora ge zêdî sed hezar insan ji ji miletê me ji kurdê me êzdî karî bû hana ji wê felaketê rizgar bikin yanî her kurdek vê zane kurd dizanin hêza wî sereke ew bixwene û hêza wî sereke û pişta wa birayê wî dine evaya pêdek digîn rêxistina ma gi destkeftî herin wê wê wê wê wê rêxistin çi pêdek bikin Başê Kerkûk ket. Kerkûk heşê du êdî derbas wê nêdî. Ma yeneke te lê xesirî. Yeneke jî xesirî û PDK jî xesirî û PKK jî xesirî û Rojava jî winda kir. Hemû kesî winda kir. Ji êrîşa li ser Kerkûkê bû, li ser Şingalê bû, li ser Kerkûkê û Kerkûkê bû, Afrîn û deverê de hatin dagirkirin Kurd derfet li wan ket. Lê dîsa hêvî hîn hene û hîn zindî ne û hîn jî destkeftî li rojava jî û li başûr jî û li li bakur jî û û li rojhilat jî em dibînin miletê me li rojhilat jî zindî ye. Yanî şehadeta Mehsa Emînî ew jî wek va roja berî çend roja bû Yani me dît bê ev milet çiqa sî azadîxwaz e û çiqa cegerdar e û çiqa amade ye qurbaniya bide û hêvî dikin qurbanî nemînin lê dîsa amade ye çiqa qurbaniya bide ji bo wî karibe destkeftê xwe biparêze. Di gotina da wî Kurd di kêlîka ku dinya diguhere piştî şerê Ukrayna û piştî ev guhertinekî çêdibin û her kes dibêje wê rewşa rojdatan evî ne wek berê be gerekî her kes amade be ji bo roja di roja di dwa yani ev şer bisekine navbenkarî bibe û wek diyar dibe û hinek hêvî jî hene gêdî rolê nema bidin Qetarê û Tirkiyê dikaribin va grûbên tundra û piştgirtiya wan bikin dewletê bi bandor wek Misir wek Suudiyê wek Îmarat lê çi bibe û bi ku dihere getijêr nehazir be Gemiya te ne amade bi. Ba çawa bê yani ji xwe tê tê te nikar tiştekî bike. Lê tu amade bi. Ba li gorî gemiya te vê tê tê wê wê wê di deryayê bimeşe û firtone jî rabin tê heziriyê xwe kiribi û tê amadekariyê xwe kiribi ki tu karibi jê xelas bibe. Belê. Mamosta Fehîm yani em dîse di mijarê diman em di heman nuqteyê diman Kurd, hêzên Kurdan yanî yeketiya wan tê pirsîn niha. Lê heke ev yeketî wek xwe ma di vê rewşê dima nehat pêşxistin wê çawa be? Yanî hêvida ev hêviyên ku tên kirin hêzên siyasî û eskerî yeketîkê çêkin, herêmên dagirkerî rizgar bikin, êrîşa li ser gelê Kurd bi paş ve bixin, bişkenînin. Heke nehat û pêk ne pêk nebû yanî wê Kurdê çi bikin yanî wek vê rewşê ma. Yanî wek min got bi rastî jî derfet gelek muhîm in û heyam jî ji her cûre planê re vekirî ye. Birayê Newafşî gavika din got, Yanî ew mesela keştiyê, mînaka keştiyê jî gelek muhîm bû. Yanî eger keştî di avê de bê kontrol biçe û biçe serê xwe li ku derê bide meriv nizane. Lê gava kontrola keştiyê destê te de be, wê hemû problem werin çareserkirin. Mixabin nuha kontrol di destê Kurda de yê feqet perçe perçe yê. Yanî her yek ji alî xwe ve kontrol girtiye destê xwe. Bêguman ew her sê hêzên esasî ku em dibêjin, yanî Partî Demokratî Kurdistan, Yekîtî Nîştimanî Kurdistan û Partî Kar Partîya Karkerên Kurdistan bi hev nekin, bi hev nekin, bi awayekî giştî û esasî bi hev nekin, wê her yek kontrola ew aliyê ku dest bi dibin destlatdariya wan de ye, wê kontrola wan bikin. ne ku wê kontrola wan nekir. Feqet ji ber ku ne yek deng in, wê destkeftiyê wan jî mezin nebe. Heta mimkun e ku destkeftiyên xwe yên nuha jî winda bikin û belkî bi hin cihê biçûk ve bimînin. Yanî ew perçebûna navbera Kurda bi awayekî siyasî problemekî herî mezin e. Îja diwir de tabî hin tiştê din jî tên gotin. Carna ev mijartê rojevê dibêje ji xwe gel yektiyekî damezrandiye. Rast e gel em bêjin bi rengekî baweriya xwe zêdetir derdixe holê. Li Rojavayê Kurdistanê jî, li Başûrê Kurdistanê jî ev tişta tê dîtin. Hema axir. Desthilatdarî jî di vî warî de gelek muhîm e. Yanî ew desthilatdarî eger bi hev neke û di ser de jî mixabin ev desthilatdariyên heyî li gel dagirkerên Kurdistanê bi wan re danûstendinên ne li rê bikin bi rengekî yanî aliyekî li hember aliyekî din bi dagirkerekî re behev bike ku di vî warî de mixabin mînaka herî di rojevê de jî têkiliya Partî Demokratî Kurdistan û dewleta Tirk e bikin ew xeter dehî jî zêdetir bibin. Yanî êdî hemû kes jî dizane ku Kurd di vê heyamê de divê qezenç bikin. tiştek jî gelek eşkere bûye. Eger di Rojhilata Navîn planekî nû pêk were, ne mimkun e ku ew plan bê Kurda cî bigire. Yanî Kurd êdî hêz in. Gavika din min got, carekî din naxwazim dubare bikim. Kurd êdî hêz in. Ne tenê li ser axa Kurdistanê, li hemû cîhanê hêz in. Îja ev hêz, ev hêz gere Destkeftiyên xwe pêş ve bibe. Ji bo wê yekê jî gere bi hev bikin. Eger bi hev nekin, dibe ku hûn alî qezenç bikin. Ama Kurd wê tevayî winda bikin. Windakirina Kurdan jî yanî windakirina Rojava yê Başûr û yê Bakur û yê Rojhilat e. Tiştekî din jî Yanî belê li du beşan bi rengekî fiîlî li Başûrê Kurdistanê bi rengekî yasayî destkeftiyekî heye, li Bakurê Kurdistanê li hember hemû zext û zulm û zor destkeftiyên mezin heye. Ew destxistina şaredariyan gelek gelek muhîm e. Yanî hinde hêsan nebû, berdêlekî giran hat dayin lê îro li Rojhilatê Kurdistanê Îran aloziyekî heye û ew alozî ev salek zêde ye piştî qetilkirina, şehîdkirina Jîna Emînî heta nuha jî didome û gelên Îranê yên Kurd û Ecem û Belûcî û Fars hemû pêk ve li ser piyane Lê tu destkeftiyên Kurda li bajarên Kurdistana Rojhilatê Kurdistanê tune. Ê ew jî berpirsyariya me ye. Yanî her sê beşên din ji bo destkeftiyên Îranê jî lazim e behev bikin. Evana ku hemû em bînin ber çav dibe ev heyama ji alî Kurda ve bibe heyama qezencekî mezin. Yanî yek mînakek bidin biqedînin ev çend roj e kampanyayekî ji bo Birêz Ocalan hatiye vekirin. Bi rastî jî ê ku wê kampanyayê ji dişopînin bira lê binerin ji hemû erdzemînên cîhanê gelek rengên cuda cuda, însanên cuda cuda di nav wan de pisporên yên bi nav û deng

di kampayeyek de cî digire. Ev bi xwe jî bi serê xwe gelek muhîm e. Yanî ê ku kampayeyê bi rê ve dibin, ê ku bang dikin yek ji bo yek tiştekî bang dikin. Ji bo mesele bi awayekî siyasî û aştiyane çareser bibin. Îja eger ev yekbûn tiştê ku em dibêjin di nav Kurda de çêbe Ew derfet heye ku bi rastî meseleyê meseleya kurd bê şer jî çareser bibe. Hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Bakurê Kurdistanê heta be heta belkî li Rojhilatê Kurdistanê jî bi vî rengî çareseriyekî pêk were û her wiha nakokiyên navbera Bexda û Hewlêr jî bi awayekî bi vî rengî çareser bi yanî xeter li ser Iraq û Başûrê Kurdistanê jî heye çunkî pirsgirêkên mezin nav wan de heye. Meseleya budçeyê, meseleya Kerkûkê û gelek meseleyên din. Ewana bi xwe jî pirsgirêkên mezin e, ji bo hemûyan jî divê Kurd yekdeng bin. Yekdengî ya herî muhîm e. Yanî em nikarin bêjin welay hêzekî yekdengiyê di cî nagrin jî ew bi xwe zane ew ê winda bike. Yanî ê ku nikaribin çê bikin bi rastî jî xira dikin. Îro hin mînak wisa ne. Yanî ê ku çê nake yek ji wan em bêjin Partî Demokratîk Kurdistan e. Lê têkiliyeyî wî ji bo xirakirinê jî bi rastî rolekî dilîze. Mixabin di vî warî de gere em Kurd çareseriyan bibînin. Tu çareyekî din ez bi xwe wek rojnamevarek Kurd bi rastî jî nabînim. Yanî çareyên din hene. lê feqet ew rê pêşiyên tam li me ve nake. Lê ew tiştê ku hevkirinekî esasî wê pêşî li me heviya veke. Berê. Belê gelek spas. Bernama me bû bernameyek kurdistanî ne tenê ser ser li rewşa Rojava. Gelek spas Mamosta Fehîm. Heval Newaf ez dixwazim gotina dawî cem te bigirim derbarê ê Rojava yanî ka îro pê bi rewşê wê çawa bibe û gelê me wê çawa xwe biparêze û li gorî te wê dawî van êrîşa were anîn ya na. Tenê gotineke ser Rojhilat bêjim rast e destkeftî wek bêjin şaredarî yan jî parlamenterê bi navê gelê Kurd tune ne lê dîsa dijim şadeta jîna Emînî me dît çawa gotina Dirûşmeya Jin, Jiyan, Azadî li dinyayê tevî bela bû û dîsa doza Kurd bû yek ji mijarê sereke yê cîhanê. Xurtbûna Kurda li Rojhilat palpiştî ji Rojava, ji Başûr, ji Bakur yanî bê bê bêgî destkeftiyê gelê Kurd hebin partî partî ji bo çi ne? Ma ne partî ji bo gelê Kurd in. Ma ne ew xebat û têkoşîn bi navê wî vî gelî tê kirin. Wextê ku Başûr xurt be û karij tirkar bêje bê we çima û endamê Kongra Niştimanî ya Kurdistanî we di Hewlêrê şehîd xist. Yanî ji bo çi hûn nabêjin? Wextê ku diplomatê Tirk li Erbîlê li Hewlêrê hatin kuştin piştî me dereng nebû bi saeta hatin girtin kesê kuştin. Yanî ev nikarim tiştekî li wê bêjim. Yekî diplomatê Tirk bên girtin rêzî ewlekariyê wan bigirin. Lê ka çi bû li Hewlêrê endamê Kongrê Niştimanî Niştimanî Kurdistanî şehîd kir. Ji bo çi nayê kirin? Ji bo çi Tirkî kare destêwerdanê bê Hakan Fîdan bê bi Tirkmanê Hewlêrê rûnê dê ji bo çi Partiyê Kurdistanî misan gidirin bi HDP rûnanê ne PKK re ez bêjim. Li Rojavayê Kurdistanê wê ev êrî jî dawî bibe. Lê tiştê sereke heval Tarik di baweriya min de hemû alî de Em wek navend, wekî sazî, wekî rêvebirî her kes divê ji nûv de piştî va êrîşê ev rûdanê di rojdata navîn çêbin û dê di encama wê divê roj guhertin çêbin divê her tişt bê dayîn ser maseyê bi şêweyê heptan ha vê xebat tê meşandin hovitiya dewleta tirk dijminaya wê li beramberî gelê kurd nasekine tirk nikare gelê kurd hikûmeta tirkî nikare gelê kurd tinebke nikare hêviyê kurda tinebke nikare Doza Kurda bi dawî bike hêviya me pêvajoyek ne ji aliyê HDP ve ji aliyê Tevgera Azadiyê ve ji aliyê Rêveberiya Xweser de ji aliyê Partî Demokratîk Kurdistanê û Yekitî Niştimanî Kurdistan de ji aliyê hêzên Rojhilat de evaya çiqa ke nikaribin yanî bêjin kongrekê niştimanî amadebûna PDK jî hezir bikin lê bi kêmanî bi kêmanî karin hêz bin ji hev re pişt bin ji hev re û bi taybet ki nebû jî Bê Partî Demokratî Kurdistanê jî em bêjin gê girîngî hebûna wê ev hêzêdî jî karin tiştekî bikin. Wek nimûne Yekîtî Nîştimanî Kurdistanê beşekî ji hikûmeta Hewlêrê yanî ne tim em bêjin em rexne li Partî Demokratî Kurdistanê bikin. Rast e helwesta Kak Bafil serokê YNK cê rûmetê yê dibêje ez narim Tirkî ji ber hevalê wî şêt xistinê ji ber ne tenê hevalê te şêt xistinê ji ber gelê te em kar dikin ji ber di Silêmaniyê de Destêwerdana serweriya Başûrê Kurdistanê dikin, ber Dewlêr destêwerdana serweriyê dikin. Iraq û Îran di salekê de bîst û sê hezar car serweriya Iraqê binpê kirine. Yanî di vê goran jî helwestê destnîşan bike, di vê yekitî jî helwestê destnîşan bike, di vê parleman divê ev helwest bê zelalkirin. Pêwîstiya me pê heye. Em di hev in. Wek nimûne û a dawî wextê ke metirsî li ser Hewlêrê çêbû Şervanên Tevgera Azadiyê di Ce'deya Sedmitirî re, ce'deyekî bi navûdeng li Hewlêrê, derbas bûn hatin Mexmûr ji bo wî parastina Hewlêrê û Serokê herêmê di wê demê de Birêz Mesûd Barzanî çû wê ewdaya wa û seng a odê danê de û wî jî spasiya wa kir got em birayê hev in. Yanî ez dîsa dibêjim em dîsa birayê hev in. Lê biratî jî tedî pê tiviyê wê hene ji hemû aliya de ne ji alîkî tenê de. Me tirsî li ser hemû Kurdayê û derfet û bi Kurd karibin di vê sed salê de destkeftiyê xwe biçespînin, ronînin û mezin bikin, derfeta wê jî gelek mezin heye, dîmenê Kurda di dinyayê gelek xweşik e, gelek bedew e, kêrhatî, şer dikin, Serketin beramberî DAIŞ'ê li Rojava jin û mêr bi pevr şer dikin, Ereb û Suryan û pêkhateyê di pevr kar dikin, xebatê dikin. Ev giş destkev tîne, ev giş hêz in û bingeh in. Ji bo wê jî li ser vî esasî ez bawer dikim firsat heye û ev jî bangewazî ye û hêvî ye bi hemû hêz di xîtaba xwe yê elamê de, di ragandinê de kampanya reşkirinê bisekinînin û danûstandinê bikin, dag û kar bin Bi kêmanî bi kêmanî gineh eşkere bi, bi şêweyekî nehênî bi jî neqşeyek rê hevbeş gi bibe alîkar ji her ji hemû hêzan. Berê gelek spas heval Nawaf. Wek encam derxistina vê bernaman me ez dikarim sê xara bêjim, Yekketiya Kurdan û hêzên Kurdan, xweparastin û rizgarkirina herêmên dagirkirî û bawerneanîn bi dijmin. Gelek spas birêz mamosta Fehîm Işiq, gelek spas ji bo ku te daweta me qebûl kir tu beşdar bû û hevalên me rojnamevan Newaf Xelîl gelek spas bo te jî. Spas baş. Spas. Berê gelek spas ji bo we jî temaşevanên Hêja Heya Barnamek dê di xêr û xweşiyê de bînin.